vawiin chu khua tha riau mai a ka ti a chuan ka thian hnawk a ka va pe ta a ni khua va tha ve kha ka ti a mei dawn mi nau harh hun a kha a lo ti ta a ni tikha hian ready chu ni mai. Zen zen te lo ba bai rawh khawngaih kal dawn khawngaih kal dawn Zen zen i leh Victor te a. phir ang mai thil hi in chu reng pakhat in nei chuan pakhat in nei ve zel a ngai han keng mai rawh aw thlauh miah suh aw.

kei pawh khan kan hmu kah i he kha ka tia kei maw christy bye chuanin kan han phei zela helipad kan han chhuak hlawl chu helicopter te kha sir lamah sawn a lo awm ve te ta ni chu a cute kha kan ti reuh lutuk a mahse mizo company momo shop tih kha lo intar a helicopter tur ang kha lo ni lo aniang momo vel zawrhna tur te a ni awm e. a cute reuh phian leh nghal a chuanin mahse hei tiang an han chhuk ta char char a kawng hi a lo thui reuh phian a kan kalna tur hi kei phei chu ka vawi khat kalna tur a nia hei kan pa hi a vawi hnih kalna tur nge chu ka hrelo ta a en ti hre khawp mai a mahse kan chhuk kawng tluan khanin a zawng ru ve deuh. Tih kha chu a mit atang vel khan chuan ka hria maw. Mahse a confi ve em em na hianin thlai hi ti muang ve hrim hrim a nih chu. Mahse kawng dik lo a min kalpui kha chu kan hlau ve tho bawk sia. Aw.

a tawp a tawpah chuan kan han thleng thla ve a mahse hei an lo la sa zo lo a ni awm a a luh theih ngam aw kan han lut chin ve hrim hrim anga a hmunhma te hi kan han en zuai zuai anga hei a nuam reuh phian a a veng va hmun hi a nuam tawp a hei a rem vel vek a ni mai chuanin enge a buk theih tawhin ka hria a. IG vela page ah khan maw Samuel resort tih khan a awm a va en ve chhin ula hei kut silna khawng laiah te khan a awm a naupang infiamna te hi hei chi hrang hrang hi a awm dawn a helaiah hianin ih hei inthengna pipu te maw naupang infiamna tur kha hei a tam ve reuh lutuk a nih chu chuanin hei pa ber hi zuk thleng thla leh hman hrama helaiah hianin harh ve reuh lutuk a nih hi maw. kho kho lawn leh ṭai ṭai tawh khaw tah khawn zuan te tum a hei hei hei zawng suh i tla ang kan tia zawng thla lo hram a ni hi fate pahnih hianin tui chen phet hi an awm a hei pakhat phei sawn sawn sawn a nu hnu ka hnuk tawh mai thlentir aṭangin tui cheng ang tui cheng ang ti char char tawh hei victor pawh hianin chen ve kha tum a nih chu. tui a han khalh vel a tih hi naupang hi chuan an chak thin hrim hrim a ah an chak lutuk a mahse hei luan phal lo deuh reuh bawk sia mahse inthlak nate vel te pawh engmah kan keng bawk si lo a han chen tir han tih huh tir kha ka duh vak lo vangin duh tir kha ka duh lo anih chu maw mahse saw zeng zeng chu a ke va hnim leh hram a victor ah pawh kan chen tir a rei lo te a ni hlap ber vek dawna kan tia. Chuanin kan haw ta mai dawn ta mahse dar zat kan han en khanin dar li pawh kha a lo la ri lova tlai erawh ball vak a ngai chuang lo zingah ka ball sa vek tawh ka tia ka hre chhuak tawt a hei ka thiante hi chaw hetah kan inah kan ei khawm dawn avangin hmanhmawh vak a ngai love ka tia denga pakah khan an chhuk leh ta char char a. kawng hi a chhe em em mai lo hre thiam ula eh sawt beuh beuh en pawh a lo hahthlak mai thei a luh man te kha sawm nga te kha a ni ve a mi pakhat tan chuan tui chen man kha sawm nga a ni leh a.

Zawng vak vak ru, kan man tih ang Victor, hei kan hmang tih ang zen zen hi pawh kan man tih ang a, kan man tih ang a, kan man tih ang, hei mu su mu su nang kha, tho rawh tho rawh, tho rawh, zuang rawh zuang rawh, nia, tho rawh Bawihtei thak vek ang.

Hello, kal teh. Bye bye. Oh, khi tang kal don. Khi tang kal don. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oh. Bye bye. Nuam ma ti lu tuk kham thei thlawt lo ani saku bye. Oh, kawr zawng zawng nen. Kan pa fa hian lo lang ve reng reng teh se nuam hi ti e a kham thei lo i clean a khuar tha chuan kan kal leh ang ka video min lo en sak a min lo like sak tur te zawng zawng hnen ah khan in bik liau liau in lawm thu ka rawn hrilh chauh a subscribe lo tiin lawm chuan in milo subscribe anga next ah kan inhmu leh vek dawn nia aw bye.